Lai Baibal kha a palh tinak si loin an rak lehmi a English a version ning te khan hngalh thiam bikmi kan pa nih kan leh i a leh ning a ṭha tuk. Nain version dangdang i an leh ning Baibal ahcun hitihin aa ṭial. Kawlca thiammi nih kan theih lai i

Ai cinken dih ee! An hmuhmi kha Bawipa nih ai cinken a philh lo tiah ṭial diam ai. Kha hi ka hmuhmi hi biakinn chung an hmuhmi si lo. Na nihnak kha nan hmuhmi kha ai cinken. Coka i nuva nu le sikmi zong ai cinken. Nan i dawtmi zong ai cinken ti kha A kan hmuh dih, ai cinken dih, a tang kan phet lai. Tu ro i seng na lung si tamhia ro ku phan sin yue, tu ro cin tamhia do cin, ro bu le sin chin ro mu i sin chin timi hi Paul hngalh cun a theimi zong nih zeitin khen kan nan leh cio hnga. Amirang Bible ah consider ti a tial i keimah na pathum an ka ti, ha a kan hmuh, ai cinken, A pathumnak chinchin timi cu mah a kan pek ka ti. Result chuak tinak si. Kan nan pawngmi ceu kha ka maw ka kawi ka ṭa ka u ka nau na tuahmi vialte ka bawipa nih ai cin kan khah van ti hna u. Van pek rih u. Kha na va philh rih dingmi cu mu na thin hal lio khan nang nih cun na philh cang nain Bawipa na philh lo van tio. A biak ti tuk ai. Oh, a khap cangmi a fale hi ṭhangchom hna seh ti a duh tuk lai. A kan zo peng.

a kan hmuh dih cun kan tuahmi vialte cinken e na kaa chimmi ai cinken na chim lomi zong ai cinken aw nu le pa kan i dawt te hna khi ngai ngai ahcun kan i dawt tikah zeidah ra kan nupi ai nuam a vapa kan i nuam kan fale ni lawm Kanmah nakin a kan fialtu Bawipa a rak i lawm deuh. Bawipa min thangṭha ko seh. A bu tuai cinkeng tuai lawm deuh cu. Ṭhigial dek a hmuh awk kan rak thei lo lo. Har bupi i dawt lo bupi van kai kan bawh le. Kan thi tuan ṭung lo le van ah le kan phan kho rih hoi lo. Vawlei cung ah le hi kha kan chim hna. Australia ram sibawi ten ṭha tuk le Sibawite an ṭhat tuk an thiam tuk cah fawi le bai na thi lai lo. Na thi lai lo tartung na nun lai caah tu tiang na nunnak hi vancung pennak nun na phak lo ahcun na re thei na fanu ei rawk la nan nuva nan buai la ing a puang peng la tha le ba din piak na si hoi depression a ra thua Cucaah hika pathum te hi nan philh lo dingah ka van in chim duhmi hna si. Ka zul u, Bawipa nih mi vialte he kan hmuh dih. Kan tuahmi vialte a cinken dih. Ai cinkenmi cu hmak a kan pek. Hmak zeizat dah nan hmuh? nangmah lila zong ka hngak van i pe hnik law kha tutiang ah tihin ka van in ti tuah hna lai hika khrihfabu thangṭhatnak kan bantuan a zan khatnak an kan hla tui chin lam tu zan han kan lo than men kai lo asia kha na thangṭhatmi kha video zei hna selaw a khuai kha fang khan in zomh hna selaw nangmah na thangṭhatmi te kha na caw duh hna maw Ka kan na fak phu hi si nangmah hmanh nih na caw duh lai lo. Cucang hika Bawipa a ṭha tongmi Bawipa diriam te i nunnak taktak i thangṭhat ding a biapi tuk ti kha hiti na langhter i ha zei paoh si ah hi Pathian bia ka van pem hnu in dawh Samson thum le pathum khual ka tlawn zongah daithlan ding si ṭung lo bawipa nih a ka hmuh peng a ka zulh peng ka nupi ka chuak biak ning zong bawipa nih a cinken ṭung ka fale ka cawnpiak mi hna zong a cinken dih ṭung hmak ka hmuh ning hoi e ca ka thiam i a duh ning i hmak ka hmuh ahcun plus e a duh lomi na tuah lio ah khan minus a fail Vancung lei kan record kan fial ko bu cun kanmah lila chung khan a nuam hrimhrim lo ti kha kan theih dingah rak kan chim ta deuh rih kha hi kong he pehtlai in scientist pa Thomas Edison kong hi nan theih tawnmi si ko nain tawi tein ka van lah tuah lai hi nuzang si hrawng i rak changmi pate a si i electric bulb a tuah song system vialte hi amah tuahmi in an thar chuah chin lengmangmi si hi tluk khuaruahhar a tuahtu pa hi zei bantuk minung dah si nanmah bantuk ten tang cheu te cawng ve hi preschool in a kai le tang cheu kai lio hrawng ah elementary tang le tang a kai lio ah hin a thinlung ah khin biahal duhnak kha a ngei tuk siamah nih ABC ban cawnpiak hna i an thiam zet tiang biahal dum nan um maw ti le cu ngakchapa te cu a dir i bia hal sayama zeicahdah e hi b nan ti lo Zeicahdah X hi uai nan ti lo? Bia hal. Sayamah nih, aw ABC a sertu pa nih hitihin si se a ti caah a ti ning te kha kan zulhmi si. Zeicahdah hiti ning tein si se a ti? Bi le si hi zedah a thlen lo? a ka hal pang tuk le tawi nakin sianginn siachin chim i an dinter i siang kai loin inn ah homeschool a kai i cu ahcun ka din camuai tluktak tete ka zuar le si fa khar deuh an si tlanglawng a dawi pah tlanglawng chung thil ka zuar la ti lio ah ngakchia cu si tlung thil zuam ding ai pawt tlanglawng le kal pah A pawng i upa pakhat nih a cabek hin a hnakhawn a cawi i tlanglawng ah a tongh. A hnakhaw fak tuk i a hnachet thai. Hnachet mi chimmi bia thei lo. Cu chimmi thei lo bu te cun an inn ah an a ṭhang a ṭhang an hun i ca chim lengmang i cuticun an in an experiment pi kha tuan le minthla lak i cunglei electric le tanglei electric ai ton a ceu mi a hmuh tikah zeite tak mei ceu kan ser khawh ko la zei le zei kan ton la ceu ti la ti khi a ruat he ai zuam ai zuam i electric vei khat chuahnak dingah hin vei thong hra tiang a tuah kho lo kan tha bak cang la khalo van hme tuah ce la ti la an van hme le a puak ai zuam le khat um ram chang met chau a ceu bak la man hme le puak chan vei thong hra tiang bak tuah kho lon om adong na ka tuah kho e in service tuah i i a hoi le paul tadin cha paul nih bia hna nih Thomas na hnahchehmi hi zeitluk in dah na lungre thei ti an ti siah ka lungre cu theih lai cu hnacheh tham cu ziah ka lungre theih lai ti le kai lawm tuk ti ti Isih cun na cheh buai nai lo an ti. Eh, ka hna hi ṭha sual selaw, ka kong nan ka ceihmi vialte nan ka suaisial mi ka theih la le bia hna ka chim ve sual la le Pathian duh lo nan ka tuah hnga. Atu cu khualak ka kal zongah hi mi bia ka theih lo ca inn ah ka erh fel Bible ka rel hi experiment ka tuah i kai nuai tuk tiah a ti. an khuaruahhar. Cu hnuah lecchik hmai tuahnak ah vei thawng hram na sung i ti na tuah kho lo si kaw na ningzak lo maw zeitin nan tuar an ti vei thawng hram ka sung ṭung lo ka fail lo ka ti zia vei thawng hram he nai zuam le na ngah lo kha fe si lo ziah zeidah a si electric bal ai tuah khawhnak dingah sitep vei thong hra ka theimi si e a va ṭha ve o a nu hi thlarau mi si bible a rel te le a bible rel si thil cao kan ṭian dingah khin ai dang pa dep ra thin kum hlei riat a sia hi vei hlei rian a chuah an ti cu. Cu tikah biahaltu pawl kha hal hna la aw, ha, nan ka halmi pawl he luaktlak lo nan ka hal le hal zia nan thiam lo e ti hna le zia zeidah i hmalsam nan duh? Zei ruang dah na bei dawh lo ti nan ka hal lo e? Kha kan in hal kan chim ne. Baibal ka relmi nih hin ka chung i ummi Khrih thlarau a ṭhawnnak thawngin zeizong te ka tuah khawh. Philippians an pali a hme chung a ṭialmi kha hleithum hleili bia kha ka chungah a nung ee. Cu cang a fale hna nan zong kei zong Baibal kan rel lo tuk tikah nunpi ding hi um lo a ṭhawngmi kha a chuak tawn lo. Cucacun hi tluk in eh, santlai lo e a hna che kha a cung deuh kha van ka kir piak ta rin te hi kha zawn te hin Pathian bia Pathian lawmhter ning cawn ka duh i ka timi khi event ti si lai event timi cu na cung i thil a cangmi na tonmi popo kha event ti si na zawt kha event rian na hmuh kha event kha kha vialte na tonmi cu um lai e kan tonmi um cio nan ton cio kan ton cio pakhat Zeitindah kan tuah response? Na tonmi cu ngaihchiatnak ah siseh, lawmnak ah siseh, zeitin ning khin dah na ton ning a si? Thomas Edison cu na che a ton even na che kha vanchiat si lo kha a tonmi kha ca tung ko cang e respond a tuah ning tuah khan a phiara lai Kebei zongah kebei kha van chiat si lo, a kebei mi cungah zeitindah a tuah timi kha a biapi cem si. Kha respond timi cu cohlan ning, na tuah ning, na nunpi ning tinak khi si. Tonmi nunpi ning, na nunpi ning hoih in a phi a ra lai. Zumtu ca mit hoi na suk le na ol ta lai e. Ha, Galatia nan paruk te seh. Khuate pasar i minung nih a duhmi cu a zun ko la. Markaang an pali tiri awh. Ne kul le paruk. Thlaici na tuhmi cu a keu hrimhrim la. Bawipa nih fiannak kan pe ko seh. Na tuhmi na tuhmi tuchun kan cawnmi khi zumhnak khamhnak si lo maw? Khamh ciammi hna, zeitindah Pathian nawl ngaih in maw kan nun, kanmah duh in dah kan nun, Pathian nawl kan ngaih lo paohpaoh ah Satan nawl kan ngaih a si. Respond na tuah tikah, zeithil na ton zongah respond na tuah tikah Baibal ai ṭial ning te i na tuah cun Bawipa i lawm Thiang Thlarau nih an bawmh colh lai. Bawipa min thang sa ko seh. Baibal duhning te i respond na tuah lo ahcun khuachia duhning na tuah caah khuachia thlarau nih an zuan dawh ve lai. Chiatnak ah lam an hruai lai. A va biapi ve o hika zawn te hi o vulei cung kan nun chung ca a si. Khrihfa nun kan timi thihnu vanram ah nunpi hau ti lo. Automatic in thiannak nun, Pathian lungton nun in thangṭhat nun aa khin cun ser lai. vunlei kan nun lio vancung khua kan phak hram te he a biapi tukmi te ti kha zawn hi si ti kha kan van chim ta duh rih Baibal bia chim ding tampi um lai i na puan kha sau ngai ni can kha si Hmm, kha kai ka fanu le pahnih hei sarual si hruai tu fanu le pahnih na ka bawm ta kha chin lawng chin au lawng ka au cun nan vai buan la ti ka phang le rama nan pia ri lai lo kha hi ka fanu hi si sak zong thiam ni kai lawng bawi pan hong chin chin se Khrihfa piangthar kan si hnuah he vancung pennak luh kan i bar i cu vancung pennak cu hi ka pilpitin keimah eri vancung pennak va si seh law cu ka fanu cu lam hla pin Pathian dawtnak ka theih lo lio ah ka ti lai maw tahchunhnak ka chim lai nu le pa nawl zong lai lo zeicahtiah Pathian dawtnak theih lo caah Biakinn zong poi loh, neihkhat lam zong poi loh, duhtawk in ummi kha crusade ah a van piangthar i vancung pennak le ra lai kha ra cuah mah hika phan cang. Hika hi Jesuh a um. Jesuh he lenṭi ning i zulh zungzal ding simi kha a area ramri phan cang. Cu lio ah kha van ka zul ta law Johan an pathum tio. Amhe pathum mizei hmang an si ah hrinṭhan an si lo ahcun vancung pennak kha an hmu kho lai lo. Pennak hmuh lo Hrinṭhan lawlaw nan hmuh te. Cu tikah Nikodemo nih, Aw, siah ka nu pum chungah lu ṭhan in upapi hrinṭhan ding cu si khawh ṭung lo a ti lio ah, Ti le thlarau in hrin an si lo ahcun vancung pennak an lut kho lai lo, a ti ṭhan. Hmuh lo vei khat! luh khawh lo zeihmanh um ai. Cu vancung pennak kan timi cu atu vale cu kan nun lio bak ah kan coka kan ihnak khan kan khrihfabu kan rianṭuannak kan kalnak tipil vancung pennak hi ser khawh in a rak biapi tuk. Ka zul ta rih u, Luka ngan hlei sarih. Ve pakul. Farasi nih cheu kha Jesuh sinah an ra i, Bawipa, Zeitikah dah? Vancung pennak cu a tlin te lai tiah bia an hal. Jesuh na leh hna e, Pathian pennak cu mithmuh in a ra lo. Zohhmanh, hi ka um hi Thli ka um khi ti khawh zong a si lo. Zeicahtiah Pathian Pennak cu nanmah chungah pei a um cu tiah a ti hna. Bawipa nih a bia fiannak kan pek ko seh. Pathian Pennak kan timi a sin chanmi kan chungah um. Cu kan chungah um mi cu nunpi thiam kha biapek tuk i kha ka fanu hi

Vulei nuamhnak vialte kik a lei zong kha vawlei nuamhnak in a van i mer i ra ramri phan. Hika ramri phak lun awk nan hrin than cang hnu ah zeidah ra? Ni kum i na nuncan kha na philh lo, ni zan i na tonmi kha na philh lo, sualnak na tuahmi nih kha nan ṭem tawn, vulei lei na hawi le vialte kha na luat hna. Cu tikah ka fanu kha a hnulei ai her i a thinlung kha hnulei a zoh. Hnulei le rak tlon len lio vialte a philh lomi te nih khan khika lei a merter ee. Are ke hoi. Meten au chia. hmailei te zoh kan mu kha si cun ka yin sungsung ka sin ah ra kan ti tikah ka sin ra te lai maw ready ba

Buai cang chuanpi nuam lo tuk i han um lengmang mi hi vancung pennak na luh lo poah cang diriamnak um kho la lo dawtnak um la lo tleithiamnak zong um ti kha ka van chim i kha cu lio ah um kho lo Johanan pathum a hme pathum bia kha kan piah cang kha tu cu kha ka hmuh khawh lomi kha Rawl ul thlacamnak in thlaraumi le fa hna nih thlam campiaknak in amah le mah zong Baibal relnak in a van i biatak tikah hi ka lei a ruahmi vialte kha a van i mer e ka lei vancung pennak a hmuh e. Kha ka fanu sungsung vancung pennak na hmu cang maw? A hlan i ka rak in auh kha pititein kan auh ci hi hnulei na kan chit cah na ka hmu lo Pathian hi hnulei kan chit kan hrinṭhan lawng kan i rinh a aw thlarau lei kan ngai ti lo a nawl kan ngai lo vulei nih kan buai tuk min a kan nenh tuk tikah kan hmu kho lo e tu na hmu cang maw hmu cang kha sumsum a fanu a hlan kan kawh ding kan kawh cang lai

Liang Kung Liang Dawh. Oh, ha, ka fianter lai lo. Event aton min hmangin response atuah ning ah hin Bible duh ning Pathian nawl ngeih lo nak in an hman sa ah he nawl ngeih lo si ne tlei Huatmi a nei, remlomi a nei, cheuhra cheuhra zong king na pe lo, thlacam huam lo. Kha cu vialte cu si tamtuk na ṭem ai he, ha hi ka hin, a si caan tu he ka fanu khan mi hau. Yang ku hi Satan a si. Satan nih luhsual a tihphang ko, a tleihpeng. Cucaah kha lio tiang nangmah le keimah khamnak cu kanmah lei tanhaumi um lo, amah tuah dihmi ah khan kan zumh, kan cohlan tikah jungci letthan mi vialte zungzal nunnak kan thlarau nunnak kan co. Cu lio ah nunnak kan co hnu ah hin nawlngaih event correspond na tuah ning zeitindah na tuah nu le pa i a caan caan ah van khi thiam lo caan a um lai lei le dang hmanh ai se nu le pa zong van i caan a um van i caan ah zeitindah nang na tuah ning a si aw nangmah nu hin sual nu na ti maw nangmah pa kan va ti kan va sual na ti maw Khati na ti ahcun Pathian duh lo dingin respond na tuah seh te nai lo. Pathian kan in nu le va ṭhen hlah u, thi dangdang ṭhen hlah u, a timi kha kan ngai lo le kan ngeih lomi thli le kan tlaih. Kan nun re thei tuk. Vancung pennak kan timi cu zeidah a si? Hi ka hmanah cun Amah Khrih ṭhawnnak in nun si, teinak nun, lawmhnak nun, hnangamnak nun, thlarau thei law ti phun kua a herh caan paoh ah thei a tlaimi nun kha Pennak nun kan timi si. Cucaah zoh law nika lio ah khan mi kong thai le kha an von ti. Uu kha lu ei ti mu lut kho hlei lo, lu khel hlei lo. Thiang thlarau bawm ha. Ka bawm lu ka kal tak hin hlah, nangmah lo cu ka ti kho lo. Voi pai lawm tu cu kha khan. Kanmah pi ti kho i kan i ruah tikhan kan i ruah. Midang zie kan rel lo. Thlarau mi nih kha amah rawl thlacam nakin lu i tim rih. Thiang thlarau Sungsawm a lu khuaruahnak he Thiang Thlarau mei ban chat ni cang lo kha hmu lo. U pa sina kha nang zei hrim tan thei nuol dek lo si si na bur kan na sai bu si si sual pi hi si la lo damiak kai se lo mi batha se lo Baibal vialte te mah le mah hmanh ka dawt ti khawh lo sinak ka kan hraitu a rak si ding cu fanu fapa sirtu so lengmang zai le Pathian tiakmi bul le ka le le dang throchuah bia khat dingmi he kanan ram ah cun atu kan chim cuahmah mi vancung pennak he kanan ram he khin ai khat Kanan ramkhel vancung khua san i lo, zeicaah Moses a phan lo, Moses cu van a kai. Cu hnuah Kanan ram ah cun ral an do rih, vancung ah ral doh ding um lo. Van Kanaan ram phak in ti Kanan ram kan phak dingmi he na nun lio ah Kanan ram phak nun timi cu pennak chungah luh nun ti si i cu kan phak hnuah cun zeidah an tuah? Pennak lengah cun Moses le mi riang an i do. Korah nih a do, anmah le an i do le nu le va nih do le an i huat tuk. U le nau Khrihfa pa bia nih eh vun a ṭhen. Tu pennak chung a phan cangmi nun cu Minung le minung ral doh ding a nei ti lo. Zei ral dah doh? Amah chung i Pathian duh lomi ral a dong cang ee. Ngaihthiam khawh lonak nun a do, rawl u thlacamnak in midang vialte a ṭhan hmuh ding hna keimah tu ka tling lo e bawipa ka bawm law nangmah ro cu ka nung kho lo e thlacam pe thlacam peng nun in rawlul thlacam nan baibal re nak in abia nunpi nak in nika kan nak su in nung ti hi kan van chim duh ti si Kha zeipaoh sian dang zong Pennak chung i na luh ahcun hnangamnak na ngei, lawmhnak na ngei, a herh ning paoh in thlarau theitlai, mi le mei karah remnak a um, nangmah toidornak thinlung a um. Cu lawng si loin mah le mah self control, zu za seh, kuak za seh, Mah tein tei khawh hlonnak hi thiang thlarau bawmhnak pin co a si. Pennak chung a lutmi paohpaoh nih keimah nih ka tuah ti in chim bak lang. Pathian bawmhnak in ai tuah ee ti lengmang si lai. Hi ka hrawng hram ah hin cun keimah Khrihfabu tel hlah ning law hlaput an remh kho hnga lo hi ti bantuk eh upa te nu bu zong zei hmanh an si lo eh eh kanmah chung lo hin cun o ti bantuk bia khi a ra tawn hi ka tu ahcun pathian thawng in eh Brisbane khua kam phan hi ka chung ummi nih cun kan chung le kan ca kan phan chung le ca kha hmaan cu hmaan ko mu nan pathian nih ka ka tlinter lo ahcun phak khawh hei si lo pathian le kan phakter kan phak khawhnak dingah langak bantukin kan nute hmane kan pate hmane a tlangtu pawl zong kha ual hlei ding zong kan thei lo bawipa ai phuan cang si ti hi a biapi taktakmi si cucaah pennak chung lumi kan si khawh ding kha kan langhtermi drama no ka fanu le pahnih cungah kan i ruam tuk lawmnak va biak piak hna sih oh nungak tlangval hna zong

a ngan hlei sarih chungah sual riah hmun ah Goliath nih an hronak hna kong te hmang hin kawl te kan van chim tawn lai Kha aw Filistin ral he dong dingin Saul le ralkap pawl cu ramtang an um. Cu lio ah David he a ra i a pa nih Pate na ulan dang le dang lo va zong hna sual zong kha hi zei lo vairel te zong va put hna law laksawng ka pe hna a ti. Efesan an paruk chungah ngakchia hna nan nu le pa nawl ngai u. Cucu nawlbia hmasa bik si cah nan tuak a si, thil ṭha si tiah an ṭialmi kha David nih a nunpi. A nunpi i David he pennak chung a phanmi pa a si. Saul pennak chung a phan lo, Kanaan ram phan lo, Zeicaah nawl a ngai lo kha cu tikah le kawhliat mi nganpi khatlei ral in dir i Saul le ralkap vialte hna nan mitcak van i chuah u law keimah he kan i do lai i nan ka tei ahcun nan sal kan si lai ka tei ahcun kan sal nan si ve lai tiah eh, ni sawm le chung zing he zanlei he au hnawh lengmang hna e Saul le ralkap nan ṭih tuk i an lu an khun. Zingkate zong na thin hunmi, zan zong i na linghuanmi, kuatmi remlom na neihmi kha na kawlte ka si. Rian kong in na lungretheihmi bil zeitin hme kan pek ne la, zeiticun hme si hoi ne, na timi kha Goliath, Goliath nan au cuahmah kha, Khakhamot ṭih lai seh, Saul le ralkap nan ṭih tuk, Pennak leng ummi nan ṭih tuk, doh awk zong an thei lo. Zeicah a ral a nganning ti khan zoh, A Pathian a ṭhawng dek ti kha an theih. David pennak chung rummi Pathian he a nungmi pa nih zeitindah a ti? A khi cuarpar tenlo pa khi zeidah a chim lengmang hnga? A ṭih dengmang lo. Baibal sualnak pawl an cilhmi David hi kawl in a thah hnu kum za hrawng hra sinak te ka kawl le kum hlei thum in kum hlei nga hrawng hrang te si maw si ngakchia te kum hlei nga tang hna cu mi tlangval rih lomi mu sihmanhsehlaw a chungah he a hrinṭhannak pennak a chung ummi pi kha hman zia thiam cak si ṭih ding a si lo kha a hngalh i kha cu tikah hi cuarpar tel lo pa hi til a u upa can e tiah nih mi hngalte zeitan a chim hi zeitan hong tuah ve ka pa tu vialte kha va cung hna sian a kal ta pennak thawng ṭha pem ve lomi nih a leng ummi umfa nih mihmal thei tiah a ruah. Saul an va chimmi Saul nih ee kha tlangval pa nang cu na ngakchia tuk le na tei lai lo ee ngakchia te na si Goliath cu aw ka doh lai ka pa tu ka cawk lio ah chiandoih le vom nih tu an seh zong ah an cabek in ka tlaih hna i Bawipa nih cu kumtin le chiandawi tinchun a ka khamtu Bawipa nih khi mi nganpi khi a ka pek lai e ka thah lai e ti a chim e kha tun hi va rel te hmanh u Goliath le David an i doh lio an i sik cuahmah lio ah hin David nih Pathian thawng in Pathian thawng zei hram a chim cu Bawipa min in ka tei lai. Bawipa min a hngawng ka tel lai. Zeicahdah cuarpar tel lomi kannih Pathian mi le Farasimi maw a hei kan doh ve? Isi lio Pathian bia chim cu va ṭha ve. Oh, kha ka zul ta rih u. Jeremiah kul le pathum. Ve sawm thum le panga. Nan hawikom le nan unau he bia nan ruah tikah Pathian nih zeitindah a chim ti kha va ruat hmasa u. Bawipa nih fiannak kan pe seh. Nu le va kan van i dir on cang. Nang maw kei kan ti lo. Ṭhen ka ngah. Kan ti lio ah Pennak chung a lutmi nih cun Pathian bia nih zeitindah chim kha ṭhen a siang lo ee. Ka dawt, mirem si mu an ti. Pennak chung an um. Cu ai rem kho lomi Pennak leng an chuak. Pennak leng ah cun chiandoih nih he ralring te lu mu chiandoih cu nanmah se awkah i a vak thluamah chiandoih bantuk in Cih a va nung ve. Hi ka leng um hi ṭihnung tuk. Pennak chung kan um lawng lawng ah Bawipa min in tei peng a si lai. Oh, an ban i dirun an ban i hauh thluahmah le misik cuahmah lio ah Pathian min a chim, Pathian min a chim. Bawipa nu ning tein a tuah cuahmah. Oh, nang le kei innchungkhar ah fale chim an ngeih lo tikah zeitindah kan tuah lai? Khan Perak Event response a biapi tuk. David nih ṭih lo tein Pathian min in respond a tuah tikah Bawipa i rawm. Bawipa nih teinak a pek. Bawipa min thangṭha ko seh. David nih Goliath a tei, Goliath a thah timi he a hmaan lo. Zeidah hmaan? Pathian nih Goliath a thah. A thahnak ah David a hman. Pennak chungah cun Pathian thawn a si ti law ka ra lai. Tu ah hin aw ruah lo piin ka pa sai lo pa nan dam maw ti ka tong lengmang. Kan dam ko ka ti sual la ti ka phang tuk. Keimah ruangah kan dam lo Pathian ruang si caah Bawipa tha tuk le Bawipa ve thawng in kan dam lio te si ko ee.

Ka fanu te hi na min hau dok ku a nu nih aw inn ah a lawi zazok lo i a tlai tuk tikah a lung le thei thin hang sang na fun nem te zei beh ci ko pin cian he o sing he tuah hei hang Cu thil hi hme bal lo misual tu hi vok piva in a bak lengmang ai cel a ti thalo chim thluahmah ko cu ziah hme cu ti na ti van ti la ka dawt tuk ca si ti so hai la bu chi be che lo mi a respond tuah ding tha lo cu tikah kha hung loi i kha dot in par ye tu cem na loi

Beijing respond tuahning kha ka si. Pathian ai lawm lam lawm lo. Na fa na si na hlomi na nupi na hlomi na papa na inmi Beijing sin event si le event cu cami puai sung kha event respond a sung le sung lo kha piahtana si lo respond na tuah ning tu kha biapi deuh a si i na respond ning hoi in an zal chhuak lai ee Kha tu cu khoi si a thiam mi hong bawk tuan lai mu. Ka fanu dawp te hi ziahdahtu tiang si phan hna lo. An bas hna si tax in tawh sual hna maw ka a rak ti. Dawt te ka dawt zei caan ah cuti na tlai.

Ka nu, Bawipa nih ka chuan pe ve ko seh, kan dawtu. Tla a ding um lo. A piah ka nai khat mu. Nute ka dawt zeidah lai put mi si, ka rizal a si. Na sung na o, ka nu ka sung. Khuanute na sungh zongah na thachiat ah maw? Baibal ca chungah hi zeimangin pakhat a hme panga chungah fimnak bau na um ahcun thla cam piak hna law Bawipa nih fimnak a pek hna lai ti cathiam cam na si te lai maw ka daw. Amen. Amen. Bawipa ka dawm tukmi ka fanu, nangmah na ka piakmi fanu, Australia ram kan phak ka si caah mirang ca chei dek rih lo i tu tiang ah result a sung e. Sihmanhsehlaw nangmah nih fimnak vangmi thlacam lawk fimnak ka biak hman a ti caah A rauh hlan ah cathiam bik a si lai caah kai lawm tuk Bawipa na min thangṭha ko seh. Officer lianpi si lai caah zong Bawipa kai lawm na min thangṭhat si ko seh. Esther bantuk nangmah na min hmang a si lai caah dawtte cungah na thluachuahnak tong ko seh. Amen. Tha tho.

a chuak ai rawk a chin ai rawk nu le va i chen hna u na fa ke kui sual la ti a nung tuk respond na tuah ning nih khan a phi chung lai kan tonmi cu zei paoh kan tong ko lai cathiam lo zong kan ton hmanh ah tih lo a rauhlan cathiam cem a si lai cah hin he bawipa ah ai lawm in a lawi tikah ka cak Ai lawm tuk a hlang tuk i a ihmu zong thaw tuk he zei ruangah ka ruah ka ti lo tiah a nu nih pennak chung lumnak in bia a chim i pennak chungin bawipa bochan in bawipa he introduce a tuah lengmang caah hnangamnak le daihnak a ngei a va ṭha ve kha donghnak ah zosek in

thong a tla pathian duhning te na zamtak i thong a tlak tikah bawipa cawlcang bawipa min thangtha ko seh mi pahnih mang manter hna pakhat an chuah i faro rian ah lut ṭhan pakhat an thah i a hngawng nan thlai kalvik tlangah jesuh nih a kehlei orhlei pakhat nih khamnak a co pakhat nih thihnak a cawmnak hmanthlak a si a chuak hlei lo pathian a cawlre faro mang a man ter pathian man ter ni si kha joseph nih pas ma ka hmuh great e hmuh tikah pathian a cawl e faron le khuaruahhar mang a man ca zingka thongtla zan lei ah prime minister a si ter khotu bawipa min thangtha ko seh joseph nih zeiti

A va ṭha ve cucaah hi vialte Bawipa nih an hmuh na tuahmi vialte ai cinken ai cinken i Pathian bianing te na tuahmi paoh kha plus e e e e caan zat tikah cawisang tu Bawipa si te lai Aw, cucaah vancung pennak kha a kan dawnkhantu si vialte kan chah i thiang thlarau bawmhnak in vancung pennak kan luh i chungkhar vanram kan dirh khawhnak hnga ding caah Bawipa nih a bia kan dihlak caah thluachuah kan pek ko seh. Amen. Kha thawngthanh ding te ka nei. Kai zan zet te zan ka donghnak si cang.